Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayata kana keessatti akkana jedha, Walammaa jaa'a Muusaa limiiqaatinaa Muusaan dhufee jennaan qaxaroo keenna daangeffamaadhaaf yookaan beellama keennaaf Rabbiin bulii afurtama Nabiyyallaahi Muusaa beellame dhuma bulii afurtamaa irratti akka Rabbii isaatiin wal dubbisu Rabbiin isaa beellame. Eegasanii beellama bulii afurtamaan sun dhumattee jennaan bulii afurtamaa san soomaa ture, Rabbii isaatiin wal dubbisuuf gara gaara Xuurii deeme. Walammaa jaa'a Muusaa jedha Rabbiin asirratti. Muusaan dhufee jennaan limiiqaatinaa, beellama keennaaf, wakallamahu, isa dubbisee jennaan Rabbuhu, Gooftaan isaa, Qaala ni jedhe, Sagalee Rabbii dhagaha malee Rabbiin hin argan. Qaala ni jedhe Muusaan Rabbi arinii, Yaa Gooftaa kiyya of na argisiisi anzur ilayka gara kankee laala. Qaala ni jedheen Allaahaan, Lan taraani, na arguu hin dandeettu duniyaa keessatti, walaakin inzur ilal jabal, garuu laali gara gaaraa, gara gaaraa laali, gaara Xuurii laali.

Kanaafuu mee Rabbiin gaarri isa afotti Rabbiin afo Rabbitti mul'atee gaarri dhaabatuu hin dandeenye bakkaa guutuun isaa daaraa ta'e Muusaan akkamitti arguu danda'a lixayyib ilmi namaa da'iifni yoo gaarri hagana ga'u ka isin argitan kun Rabbi xiqqoo itti mul'atee jennaan huma san daaraa ta'e Muusaan akkamitti arguu danda'a

Wa ana awwalul mu'miniin, an awwala mu'mintootaati, ummata kiyyarraa. Akkana jedhe. Kanaaf jecha asirratti aayata kanarratti warri mu'tazilaadhaa Lan taraanii kana qabatanii Rabbiin adduniyaaf aakhirattillee hin argamu jedhan. Rabbi adduniyatti hin argamu sirri, laakin Rabbi aakhirattin argama. Rabbiin Nabiyyallaahi Muusan ka jedhe lan taraanii jedhe. As irratti tafsiira kan Ibnu Abbaas faatiilleen, Lan taraanii kana addunyaa keessatti na arguu hin dandeettu Rabbiin jechuudhaan fassaran. Laakiin Mu'tazilaan maal qabatte? Mee Rabbiin kunoo Suuraa Yuunusii keessatti Lillaziina Ahsanul Husnaa wa Ziyaadaa, Warroota tolchaniif jannataa fi dabalti jira jedha. Dabaltiin, Wahuwa Nazaru ilaa Wajhillaah, Rabbiin arguudha, Rabbiin laalu.

Hadiisa keessatti illee Rasuulli Aleeyhi Salaatu Wassalaam akki jedhan, Innakum satarawna Rabbakum kamaa tarawna al-qamara leeylata al-badri laa tudaammuuna fii ru'yatihi. Isin Gooftaa keessan akka ji'a gaafa goobanaa argitanitti argitanii, isa argutti wal hin cinqitan martinuu akkuma namni ji'a laaluuf wayi hin argaa mee ani illee hin laala jedhee wal cinqaa? Kanaafuu akkuma ija nagaa marti ruuhu bakkuma taa'e ijii argutti akkasumatti Rabbii isaa guyyaa qiyaamaa arga. Laakiin isaan hadiisa ru'uyaa hin fudhatani. Hadiisa ru'uyaa hin fudhatani. Xayyib lan taraanii daliilli isaanii maali? Lan, laniin tun akka jedhan harfu nafyin

Laniin ta'biida hin kennitu, akka bakkaatiin laalamti, Lan ukallima al-yawma insiyya, Fakkeenyaaf akka Maryam jette, An nam tokkooyyuu har'a hin dubbisu. Kanaafuu gaafa kana guyyama san hin dubbisu jechuudha malee abada hin dubbisu jechuu miti. Wanni kana fakkaatu bakka hedduutti ni argama. Kanaaf laniin ta'biida hin kennitu. Warri mu'tazilaan argaa Rabbii dhabamsiisanii jechu nuti Rabbiin hin arginu aakiratti illee Rabbiin argamuu jedhan. Akkasuma ashaa'iraalleen ashaa'iraalleen jedduu ahlusunnaatiif jedduu mu'tazilaa deemna jette yuraa bilaa jiha jihan malee argama. Kanaafuu ka ashaa'iraallee sirrii miti kan mu'tazilaallee sirrii miti Rabbiin daliila Qur'aanaatiin sabachiisee jira Rabbiin argama Rasuulillee dubbatani jechi mu'tazilaa hin fudhatamu jechuudha. Aayaanni itti aanu Rabbiin akki jedhu qaala yaa Muusa, ni jedhe yaa Muusa inni isxafaytuka, ani si file, cala nnaasi namarra birisaalati, ergaalee kiyyaan, wa bikalaami, dubbii kiyyaan, si dubbisuu kiyyaan jechu, odoo jedduu ufiitiif jedduu isi'aatitti malaaykaa godhee malaaykaa itti hin ergin akkanumatti walumaa kallattimaan nabiyyallaahi Muusa wajjiin Rabbiin haasaye, wa kallama Allaahu Muusa takliimaa jedhe. Bakka birootitti Allaahan dubbise Muusaa dubbisiitii jedha. Wakallamahu Rabbuhu, Gooftaan isaa isa dubbise jedha. Kanaafuu Rabbiin waasixaa tokkoon maletti Nabiyyallaahi Muusaa dubbise. Akki jedheen, Fakhudh maa aataytuka, fudhu waan sii kenne. Wakun mina shaakiriin, ta'i galateeffattootarraa. Kanaafuu Rabbiin waan sii kenne irratti akka ati galata Isaa galchitu sirra barbaada jechuudha.

halaa hala haraama fi halaal likulli shay'in waa hundaa likulli shay'in waa maraaf haraama fi halaala jechu achi keessa barreesseef gama gorsaa illee gama haraama fi halaala addaan waan addaan baasu rabbi achi keessa barreesseef akka jedheen fakhudhaa isii fudhu biquwwatin ciminaan jabinaan isii qabadhu isii fudhu Isii qabadhu. Wa'mur qawmaka, tuuta kankeellee ajaji ya'khudhuu, haa fudhatanii bi ahsanihaa, irra gaarii isii haa qabatanii. Tawraatiin keessa hasanii fi ahsani jira, gaarii fi irra gaarii jira. Ati nam tokkoon wal loltee, yoo namni tokko si dhaye, harka yoo deeffatte, gaarii dha. Laakiin ammoo irra yoo dabrite ammoo, ahsan, irra gaarii dha jechuudha. Qisaasa baasuun gaariidha yoo dhiisan ammoo irra gaariidha. Kanaafuu kanniin keessaa ka irra gaarii ha qabatani. Sa'uriikum Ammaa isin argisiisa daara al-faasiqiin, ganda, ajaja irraa baatotaa, ganda warra Fir'awnaa fi ummanni isaa irraa halaakame. Yookaan ammoo Aakhirattii jechu'u, ganda warra faasiqxootaa, warra Jahannamii. Kana lamaan fassaran.

Walladhiina kazzabuu isaannan kijibsiisan bi'aayaatinaa aayatoota teenna waliqaa'il aakhira warroonni kijibsiisan aayatoota teennaa fi wal qunnamtii guyyaa dhumaa habixat aamaaluhum badde dalagaawwan isaanii hal yujzawna illaa maa kaanuu ya'maluun siila galata deeffamani waan ta'an malee ka dalagan waan dalagaa turan malee galata ni deeffamani hin deffaman jechu ati Kheyriillee homa xiqqaarra dura dalagaa turteen galata deeffamta, hamtuullee tama dur dalagaa turte saniin galata deeffamta malee guyyaa qiyaamaatitti wanni sii kennamu hin jiru. Xayyib walladhiina kazzabuu bi'aayaatinaa maal jechuudha warroonni aayatoota teenna kijibsiisan jechuun? Fakkeennaaf. Rabbiin jannanni hin jiraa jedhe, adaabni hin jiraa jedhe, ilmi namaa hin kaafamaa jedhe. Kun ammoo mulhida tokko dhufe namni hin kaafamu, du'ee jennaan biyyee ta'ee hafea, jannanni hin jiru. Qur'aanni ammoo jannanni hin jira jedhe, inni ammoo hin jiru jedhe. Kanaafuu maal ta'e kaddaba aayaatillah, aayata Rabbii kijibsiise. Rabbiin jannanni hin jira jedha inni ammoo hin jiru jedhe, Qur'aanni hin jira jedha inni hin jiru jedhe kanaafuu aayata Rabbii kijibsiise jechuudha. Waan silaa qiyaamaan hin jirti Rabbiin jedhu inni ammoo hin jirtu jedhe aayata Rabbii kijibsiise. Akkasuma Qur'aanni aduun hin deemti jedhu tokko dhufee warra saayinsii irraa aduun hin deemtu lafatu naanna'a malee aduun hin deemtu jedha. Kanaafuu kazzaba aayatillaahi kazzaba bi'aayaatillaahi aayata Rabbii kijibsiise. Qur'aanni maal jedha? Washamsu tajrii limustaqarrin lahaa, Aduun ni deemti, ni yaati Rabbiin jedha karaa isii keessa. Kanaafuu Rabbiin isii uume aduun hin deemti jedha. Volkaanoo lafaa ka'u, Volkaanoo lafaa ka'u ka Rabbiin kaasu kana, isaan ammoo baharri danfee aarri baharaa kun eega sanii bokoke achi irraa volkaanoon argama. Akka kirkira lafaa waan gara garaa waan guutuu gara uumamaa erkisuun kun maal jedhama? Aayatoota Rabbii kijibsiisuu jedha maa jechuudha? Ati wannuma Qur'aanni dubbate tokko yoo faallaa sanii jette, faallaa Qur'aanaa jettee jennaan, Rabbiin tokkochaa jedha. Ati ammo Rabbii gaditti Rabbiin ilma qabaa jette, inni ammo ani ilma hin qabu jedha. Mattakhadha Allaahu saahibatan walaa walada, haadha warraallee ilmallee hin qabu jedha. Inni ammo asitti Rabbi ilma qaba jedha. Kaddaba aayatillaah, aayata Rabbii kijibsiise. Wattakhadha qawmu Muusaa, tolfatan tuutti Muusaadhaa, min ba'dihi,

yookaan lubbuu isaanii miitota ta'anii jedha. Walammaa suqixa fii aydiihim harka isaanii keessatti kuffifamee jennaan akkana jechuun kinaayaa maaliiti? Seenaa jabaa seenaanii jennaan jechu. Seenaa jabaa seenaanii jennaan wara'u arganii jennaan annahum qad dallu isaan dhugaa jallatanii qaaluu ni jedhan la'in lam yarhamna Yoo rahmata nuun goone Rabbunaa Gooftaan keenna wayaghfir lana yoo nuun araaramin lanakuunanna akka taanu minal khaasiriin hoongoftoota irraa akka taanumma. Kanaafu akkuma beekamu namichi Saamirii jedhamu Muusaan Rabbi isaa beellamee gaara Xuurii deemee jennaani, Faaya isaan warra Fir'awnaa irraa ergifatan walitti qabee boolla qotee boolla keessa kana boolla kana keessatti walitti qabaa jedhe gaafa isaan ummata Fir'awnaa jalaa dheessanii baahara baahan farda Jibriil yaabbate jalaa kottee isaa jalaa biyyee fuudhee biyyee san achi gubbat darbee eegasani siidaa mirgoo fakkaatu tolchee Rabbiin Muusaan soqaa lixe kana irraanfatee deeme innuu isa soqaa deeme isin kana gabbaraa jedheeni ummata ta ufiitiifuu qaraa shirkii irraa dhiyoo as deebi'an gaafa bahara bahan sanu gabbaramaa nuu godhi jedhan, ka inni worqii irraa kana tolcheefi worqii fi meeta irraa kana gabbarutti gad ta'anii jechuudha. Yoo Muusaan deebi'u ummanni kana gabbaraa jira. Nabiyyallaahi Muusaan Haaruuniin haga ummanni waan kana gabbaru eessa jirta jedhee mataa isaatii fi areeda isaa walitti qabee isa argufee jennaan akki jedhe inni yaa ilma haadhaa Ummanni, na tuffatanii na xiqqeessanii, na ajjeesutti kalaahan, na ajjeesanii oolan, diinallee natti hin gammachiisin, ummata zaalimtootaa wajjinillee na hin taasisinii. Aakhira, dubbii abbaan akka inni dhugaa dubbate inni gama isaatii rakkinni hin argamnee beekee, Muusa Saamirii wajjin, ee, Saamirii namni jedhamu warra Qissaatiif Muusaa jedha, Rabbiin ammoo Saamirii, fa adallahum as-Saamiriyu jedha. Muusaa Saamirii kana gaafatee jennaan maa akkana dalagde jennaani gaafa ani waan isaan hin argine arge basurtu bimaa lam yabsuruu bihi faqabadtu min athari rasuul biyyee faana farda jibriilii jalaa hammaaree eegasanii achitti naqee mirgoo ta'ee wakadaalika zayyanati nafsii lubbuuntii akkanatti naa bareechifte Eegasanii Muusaan akki jedheen, Ati, qixaatiin kan kee, adabbiin kee jiruu addunyaa keessatti namni nan tuqu, isinillee nan tuqinaa, anis isin hin tuqu jechuudha. Kanaafuu Saamiriin, namni watti kalaa'u nan tuqinaa, isin hin tuqu, nan tuqinaa, isin hin tuqu jedhaa jedhan eegasanii dhibee akkasiitiin qabame. Barnoonni kun asumatti dhaabata. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.